хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле телевизор караучылар. Бу Мин юморист проектының 4нче сезон финалы. Һәм сәхнәдә кабат мин, Айнур Сөләйманов. Бүген бездә финал. Һәм тиздән без беләчәкбез, кем иң көчле юморист исеменең берсенә лаек булачак. Һәм әлбәттә, кем төп приз акчалата бүләкне үзе белән алып кайтып китер. Һәм сезгә түземсезлек белән үзебезнең хөрмәтле кунакларыбызны Мин юморист тапшыруның беренче сезоныннан безнең белән булган хөрмәтле жюри әгъзалары белән таныштырасым килә. Ул теле радио алып баручы, ул шоумен, ул махсус финалга махсус прическа белән килде.

Татнефть хәйрия фондына, Флинт продакшн компаниясенә һәм Әлмәт иҗтимагый үзәгенә зур рәхмәт! Без финалда һәм финалның биремнәренә күчәбез. Беренче биреме монда конкурсантларыбыз үзләренең монологларын сөйләрләр һәм инде монолог сөйләгәннән соң икенче биремгә, ул да булса сорау-җавапка Күчерләр. Ә кем инде шушы финалга әзер? Кабаттан алкышларыбызны иштергә телибез, чөнки безнең конкурсантларыбыз әзер. Каршы алабыз Яр Чаллы егете Илнур Иллалов.
Дуслар, олыгаш күрмей хәл финалга да чыктым. Неожиданно булып чыкты ул миңа. Менә нәрсә әйтим инде. Җиңәсе килә дә инде. Сеңлемнең ике атнаннан соң туе, шуңа күрә сеңлесе бүләксез калдырмыйбыз бит инде. Рәхмәт.
Хәерле кич, дуслар, исәннәрмесез? Ә, Минем исемем Илнур, миңа 30 яшь, ә, минем хатыным бар һәм дә инде ике балам. Беренче баламның 5 яшь, дуслар, аңарга 5 кенә яшь, ә менә икенче балама Минем ипотека исемле балама 4 яшь дуслар. Ну, погодкалар булып чыга инде. Менә беренче, беренче балам, аның исеме Сәйдә, дуслар. Шип, чиста, саф, татар исеме бит инде. Ә менә, дуслар, ипотека, әмма менә нидер начар исем, менә нидер греческий исемгә ошаган. Без аны хатын белән менә Грециядән ял иткәндә кайтышлый ияртеп кайтканыбыз булган инде, дуслар. Менә ипотека менә. Минем менә Сәидә әйме матур шундый, чибәр, саф кыз инде. Менә миңа ошаган инде дуслар. Ә менә ипотека дуслар, менә начаррак инде ул. Менә гел акча сорый, менә гел хатын ягы инде дуслар. Менә гел хатын ягы. Шуны әйткәндә менә мин үзем мишәр булгач та бит инде теге гел акча экономить итәргә яратам да бит инде. не, не, но сәйдәмне бик каты яратам бик каты яратам сәйдәгә инде уенчыклар тәмлюшкалар уен бүлмәсенә атнага өч тапкыр йөрибез ну унике меңләп чыга инде нормально дуслар ну менә ипотека дуслар гел акча сорый гел акча сорый дуслар менә әти дигәннән бит инде менә мин әти буларак минем минем өчен теге пример дип әйтәм минем әти ул дуслар ә минем әти ул чип чиста нурлы ат мишәре дуслар менә күз алдына китерегез ул менә шундый мишәр Чөнки ул дусларына да әҗәткә биргәндә уларга процент белән бирә дуслар. Мин дә әле менә не әтигә мәйтәм, әти, мәхәргә бир инде миңа никах алдыннан бер 15 мең. Әти әйтә, мә, бирәм ди. 7 ел узды, хаман биреп бетерә алмый әле, проценты бигрәк бешеный дуслар. Менә минем әти нигә мишәр дим инде, минем әти менә гомер буе теге күрше белән ярышты инде, күрше белән, күрше яңа машина ала, әти шундый ук машина ала, шундый ук төс ала. Нигә дип сорасагыз, бу теге зависть ни түгел, ул аның номерын салдыра иде, үзенә кигезә иде, авылга чабып камералар астында кайта иде, дуслар. Менә шулай. Һәм дә инде минем әти менә киемгә дә, кием салымга да бигрәк аккурат кеше. Менә мин дә аның киемендә басып торам, дуслар, яшь чагында киемендә. Һәм дә инде Менә әтигә, менә атна әле бер атна элек туган көн иде, әтигә iPhone бүләк иттек, дуслар. 13 нче iPhone. И әти шат инде, шатланды. Икенче көнне әни звонит та миңа. Ат син җүләр, ә? Нәрсә эшләдең син? Нәрсә эшләң? Митем, нәрсә булды әни? Әтиең бит бу телефонны сатты да мин пенсиягә кадәр рәхәтләнеп яшим диде. Әти дә бит әле ни нәрсә әле? Хит, хитрый мишәрем бит, хитрый мишәрем. Нигә дигәндә, әтигә пенсиягә кадәр бер ел калды. Молодец, все, шатлана, рәхмәт улым ди. Рәхәтләнеп җал итәм ди. Тагын теге әйтем бар бит әле. Ә, Ир кеше малайны үстерергә тиеш, агач утыртырга тиеш һәм дә инде өй төзергә тиеш бит инде. Шулай бит инде. Ну, минем случайда әти сразу три в одном җыйды. Мине тудырды һәм мин аларга өй төзим, дуслар. Ну, агач хәлен аңлагансыздыр инде. Агач ул мин, дуслар, бу хәлдә. Менә шулай. Бер заман, э, бер заман миңа Сбербанктан звонить иттеләр.

Әти ике ягын фотога төшерде дә и китте. Икенче көнгә списаниелар башланды, дуслар. Мәйтәм, ах, син саескан Фәриде, вот син негодяй, мәйтәм. И менә бу хәлдән соң уйлап куйдым, дуслар. Бер качан да саескан кушаматлы кешегә ошанмагыз. Но әтинең яңа кармак килеп чыкты, дуслар. Менә шулай, әйе. Хәм дә инде ахырда әйтәсе килә. Бүген минемчә мин бу ярышны җиңәргә тиеш, потому что жюрида минем туганнар утыра. Зәйнәп апа, Менә мин Илалов Илнур булгач бит инде Зөфәр абый Билалов миңа бизбы әти була бит инде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, дуслар. Сез бик шәп публика. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт Илнур, Яршаллы егете. Әйдәгез, э, сезнең фикер, хөрмәтле жюри, ни диярсез? Нинди Фикерләр тупладыгыз аның чыгышыннан. Ну, беренче чыгыш ясау һәрвакыт э, авыррак инде ул бераз гына. Җаваплы эштә миңа калса э, һәм э, бераз гына русча сүзләрне кыстыргалый, анысы кыстыргалаштыргалаштыра. Хитрый сүзләр ине ул хәйләкәр аларны белергә була. Әле мин җайлы сүзләрне генә әйтәм. Һәм бераз гына менә безнең Илнурда күзәтелә русча фикер йөртү. Э, русчадан тәрҗемә итү татарчага калькара килеп чыга шуңа күрә э, былай э, дөрес юнәлештә бара барыбер мактарга да кирәк дөрес юнәлештә киләчәге бар миңа калса текст өстендә эшләргә кирәк менә татарча уйлап татарча фикер йөртеп эшләргә кирәк текст өстендә минем фикер шул
хорошо
но Илнур башында әзерәк Орысча әйтсәң, буксов әйтеп алды ул. Менә башын вакытын әрәм итте әзрәк. Менә әтигә күчкәч, эшләр хутка китте, чынлап та. Но мин аның урысча уйлавына бик шаккатмыйм. Логически төзегән иде ул аны, э, әзерләнгән. Э, әйтергә кирәк, э, сөйләвенең дә теге теле ни бар.

Йөрәккә үтеп керерлек, ниндидер бер шундый бер йомшаклык, рәхәтлек алдым бу юмырдан. Кызык, күңелле һәм бик шәп, минемчә. Әйбәт булды. Зур рәхмәт фикерегез өчен. Сөйкемле сөяге бар дип әйтергә теләде. Без әле башкалар белән чагыштырып карарбыз. Шулай бит? Әле башкалар фонында ничегрәк булып калыр. Шуңа күрә алдан ук бәя бирергә бик ашыкмыйк әле беренче конкурста. Рәхмәт, рәхмәт фикерегез өчен. Киләсе катнашучыбыз да сезгә күңелегезгә ятыр дип ышанып калабыз. Әлмәт кызы Алинә Камалова. Исәнмесез, мин Алина Камалова һәм проект башында әйткәнчә, мин әлеге проектта матурлык һәм ямь өчен Финалда да әлеге эшемне мин бик оста башкарам.
Хәерле кичләр, исәнмесез! Минем исемем әйтеп үткәннәренчә инде Алинә, һәм мин сезгә үземнең кечкенә генә тарихларымны сөйләп үтәрмен. Минем бер туган сеңлем бар. Ул теге төпчек булгангадырмы инде, бөтен әйбер аңа эләкте. Матур күлмәкләр, конфетлар һәм дә минем ачулы карашларым. Көнчелегем мине шул тиклем ашый иде, мин аны берсендә, Без сине чегәннәрдән бер чиләк бәрәңгегә алыштырдык, диеп, җылатып бетергән идем. Һаман да рәхәт әлеге әле тарихтан. Хәзер ул теш табибы булып эшли. Ул укыганда мин аңа укытырга, укырга булыштым. Әзерәк акчалата, кайда болай гына инде куллар белән. Шуңа күрә мин әлеге моментларда үземне теге киләчәккә Ипотека түләгән кебек хис иттем. Мәйтәм, киләчәктә бит миңа тешләр ясаячаклар дип. Бер генә сүз белән әйткәндә, зубной ипотека түләдем, дуслар, 6 ел буе. Хәзер ул миңа тешләрне бит инде караштыргалап тора. Кай вакыт авыртып китә дә, үләп куям. Бу шулай булырга тиеш микән? Әллә инде теге бәрәңге өчен хаман үчен ала микән дип уйлыйм. Мин үзем авылда туып үстем, тик теге авыл кызлары кебек уңган булган түгел, эш рәтен белмим, чынлап әйтәм. Токмач та кисә белмим, дуслар. Күгәрчен тавыклардан да куркам. Менә ничегрәк итеп әйтим микән? Менә Гамил абыйны күрәм дә каушыйм да китәм, каушыйм да китәм. Шуңа өстәп әле авылда үсүмә карамастан, тәнем дә аппак, теге таш астында суалчым була бит, әйме, ул да төслерәк күренә миннән. Әниебез укытучы иде. Өйдә, Аллага шөкер, ел саен челтәр алыштырдык. Шуннан соң инде, мәйтәм, бик файдалы эш бу. Үзем дә киттем укытучы булырга. Һә, күптән түгел генә 29 тулды, 37 бит инде, мәйтәм, күңел яшь, 18 балалар ярында йөрим әле диеп, киттем мәктәпкә. Тагын бер оста ягым бар, миндә болевой порог диеп әйтик инде, авыртуга бик түзем мин. Бу бик файдалы әйбер булып чыкты тормышта. Теге мәктәптә алган зарплатага еламыйча гомер итәргә бер дигән. Үзем дә сизми калдым, мишәр егетенә кияүгә чыктым. Ну, болай ничәвә гына яшәп маташабыз инде шунда, бер ел чамасы. Ну, мишәр булуына карамастан, туганнарыннан уңды. Менә шалтыраталар да, кунакка чакыралар да, мәйтәм, Илнур килә алмый дисәм, сөенеп тә куялар кебек тоела миңа. Мине ныграк яраталар аңардан. Яратмаслык та түгел бит, дуслар. Мин әлеге проектка матурлык һәм ямь өстәр өчен килдем. Күзләрегез ял иттеме? Калганнарны каршы алыгыз. Рәхмәт бик зур.
Каршыгызда Әлмәт кызы Алинә Камалова иде. Киләсе конкурсантыбызга күчкәнче, Башта сезне ишетәсе килә. Юк, фикер кирәк булмаса, без калдырырга мөмкин безне. Фикер. Мондый э, чыгыштан соң инде бер-ике сүз өстәп куясы килә бит. Әйе, э, ишетәсе килә. Әфәрин дип әйтәсе килә э, Алинәгә. Әллә кияүгә чыгу булышкан, әллә аңламассың, әллә профессиясын сайлау, әллә авылда үсү. Миңа калса, менә җиренә җиткереп, артык сузынкы да булмады, акмак та килмәде. Укытучы икәне күренеп тора инде. Әйе, бу теге 45 минут сөйләмәде, но линейкадагы чыгышын үзенең э, шәп итеп э, бастырып куйды. Менә, миңа ошады, молодец. Киләчәге бар.
Бик, бик матур, э, йөрәккә үтешле, э, кистереп әйткән э, булганда юмор бигрәк тә инде рәхәтләнеп көн- кө- көлдерә.

Хәзер Әлмәт шәһәренең данын төшермәскә инде тырышырга. Конкурентларны бәрәбез.
Хәерле кич, дуслар! Беләсезме, минем үземә 33 яшь, ләкин миңа еш кына бик яшь күренәсең диләр. Моның сере зур түгел. Мөмкин кадәр иртәрәк тору һәм мөмкин кадәр соңрак өйләнү. Минем бер иптәш кызым сорады миннән, син ничек болай яхшы сакландың ди. Мин холодильникта чебимени? Мин әйтәм, уйнап кына инде. Моның сере дөрес матраста йоклау. Кунакка кил күрсәтәм. Ниятне аңлагансыздыр инде, хәйлә дә килеп чыкты. Иске матрасын сатып җибәрдем шуңа. Карагыз әле. Я, яшь күренсәм дә, еллар үзенекен ала. Күптән түгел бәләкәй балалар самокатта йөри иде. Шуларга орышып та алдым. Андый мондый сәбәп булмады, просто минемчә алар дөрес йөрмиләр, шул гына. Аннары яшьрәк калырга дип бит инде тырышасың. Спортка кереп китәргә тырыштым. Фитнес-клубка барган идем. Тимерләр күтәрер өчен күпме акча кирәк диләр. Әллә нинди бәяләр әйттеләр дә, мәйтәм, ярар. Мин тимерне бүтән җирдә күтәрәм дидем дә, металлоприемкага киттем. Анда акчаны миңа түлиләр. Карагыз әле, хәзер теге техник алгарышның, прогрессның миңа безнең илдә баруы бик нык ошый. Мәсәлән, барлык яшьләрне гади тәмәкедән электронга күчереп бетерделәр. Мисалы белән бәхәслерәк әзрәк, ләкин минем подъездда хәзер гел баллы кавын исе аңгып тора. Аннары шул интернетка, прогресска инде ябышып, мин бөтен әйберне отзывлар буенча гына сайларга күнегеп беттем. Шуңа күрә бик озак хатын сайлый алмыйча интектем җәмәгать. Отзывларсыз куркыта.

Прогресс дигәннән ишеткәнегез бардырмы? Чаллыда үзе йөри торган КАМАЗлар ясый башлаганнар җәмәгать. Мин шатланып куйдым, минем бәләкәй чакта мондый булмаганга. Айса мин яраткан сериал, дальнобойщики сериалы бигрәк моңсу булыр иде. Күз алыгызга китерегез, Рәсәй була, буш КАМАЗ тегендә монда йөреп ята. Шул гына. Э, ярар инде шуннан хәзер бит инде безнең прогресс, удаленка дип атыйк, интернетта эшләүләр. Минем игътибарым начар булганга, шунда эшләр өчен үземә махсус дару сатып алдым, игътибарлыкны күтәрә торган. Күтәрүен күтәрде, ялкаулык китмәде бит бер кая да. Эш урынына бик нык игътибар белән 3 сәгать YouTube карап чыктым җәмәгать. Ярый әле видеоларын ачсам, төймәсенә генә карап. Шуннан бирле нәрсә дим инде? Әзрәк югалып киттем, кул чабып алсагыз җыелыр идем. Минем яныма күптән түгел энекәшем килде дә, үзенең хыялый уйлап чыгарган дусты белән таныштырмакчы булды. Бик кызык иттереп уйнадык та, мәйтәм, минем бәләкәй чакта мондый жук ие. Юк, андыйлар килеп-килеп карады, дуслаша алмадым только. Шуңа күрә мин бәләкәй чакта гомер буе хыялый акча белән уйный идем.

Нәрсәләр? Так, э, нәрсәдән башласаң? Ну, мин тагын бераз тагын сөйләмгә бәйләнеп алам иде. Сөйләм, э, җөмлә төзелеше башында бик авырдан кереп киткән иде кебек. Э, аннан соң уртасы бик шәп булды. Теге баллы кавын, прогресс, хатын, отзыв дип менә ул сүзләр бик ятышлы булды. Нигә ачуланмасагыз ди, э, әгәр дә безне ишетсә, Илнур, без ачуланмыйбыз, хатының ачуланмасын, яме? Авитода танышканыңа. Э, шул һәм ахыры бераз гына нервнар менә югарыга күтәреп күтәреп җиткерде дә төшерде бераз гына. Менә шул югары планкада сектор бер шәп эндо билгесе белән чыгышын төгәлләсә, шәп була дирия. Ә болай фикерләве менә замана нигенә көн кадагына кадый дип әйтик, аның ни дә, сөйләме дә, мәсәле тарихы да, вакыйгалары да шуңа бәйле. Менә шул крипто ниләр белән аны аңлаган кеше аңлый, аңламаган юк дип. Молодец болай. Без аңладык.
Сез аңладыгызмы?
Без аңладык. Сезне дә Илнурны да. Э, Булатның сүзләренә кушылам. Заманча оператив юмор дип атыйм мин моны. Чөнки хәзерге көн турында бара. Э, миңа бигрәк шады хатынны менә бу интернеттан отзывлар буенча э, әле андый э, уйланылган әйбер, кызык әйбер. Миңа ошады, молодец, булдырды җегет, әлмәт җегете. Илнурлар күбәйде безнең. Илнурлар, Камаловлар буталып бетмик без тагы.
Зәйнә апа, сезгә ошадымы? Сезнең фикерне шулай кушәс килә. Ошады, бик ошады. Яңа юмор, яңа үзгәреш, яңа күтәрелеш, омтылыш та бар. Иң мөхиме шул. Һәм бу нәтиҗәле дип уйлыйм. Рәхмәт.
Рәхмәт фикерегез өчен. Киләсе конкурсантыбыз шулай ук сәхнәгә чыгарга омтыла. Мамадыш ширкәте Ленар Галяу. Исәнмесез. Ну, ничек инде мин финалга теге чыгуны, шаккату бернинди хәлдә булмады. Чөнки без Мамадыш шабашниклары инде финалга кадәр барырга ияләнгән. Ну инде әлбәттә, теге ну җиңәсе килә, чөнки вот менә мин акчасыз кайтам икән, мин скорее всего машина кертеп искә дә мал. Игътибар өчен рәхмәт. Сәннәребез хәерле кичләр. Минем исем Ленар, һәм мин авылдан. Шуңа күрә менә мин именно авылдагы культураны үземнән чыгарып бетерә алмыйм. Чынлап. Менә вот менә мин иеләнгән име до такой степени авылга, вот менә бар бит ана теге кызыл эчле галошларны киеп иеләнгән име. Мин шуңа күрә име, хәтта кибеткә керәм икән име, аяк киеменең эче кызыл булмаса, мин вообще аяк киеме шутламыйм. Шына бер көнне миңа име хәтта опа бер кроссовки бүләк иткән име, мин алып торгач буяп куйдым кызыл эчкә. Шына. Мин мин аны аңладым, ул бер миндә генә түгел, ул безнең татар менталитеты шундый. Авыллыкны үзебездән чыгара алмыйбыз. Чөнки без менә ничек, әгәр дә шәһәрдә йорт төзергә участок алабыз икән, яме, без иң беренче чиратта бәрәңгегә бүлеп куябыз участокны. Кишер, кәбестә, мунча һәм шулай итеп йортка безнең бөтенләй участок калмый. Чынлап. Инде менә мин үзем дәген авылдан шәһәргә укырга чыгып киткәч, яме, бик күп авырлыклар белән очраштым. Менә монда шәһәр клубына, әгәр дә үзеңнең өр-яңа 87 елгы Восходың белән килеп туктыйсың икән, син иң текә егет түгел. Ну, мин тем более әле клуб эченә кереп киттем, безнең авылда просто бөтен шулай эшлиләр. Менә һәм шуңа күрә мин авыл турында сезгә бәләкәй генә бер мәгълүмат. Әгәр дә авылда мотоциклда ике кеше утырып йөргәнен күрсәгез, скорее всего, бу мотоциклны этеп кабызарга кирәктер. Чөнки миңа әтинең әйткәне бар. Әгәр дә минем Юпитерның типкече эшләгән булса, мин вообще анаң өйләнмәгәндә буларым диде. Шына, миңа даже вот менә әни шуның өчен махсус восходның типкешен алып атты. Файдасы бар, дөрестән дә хәзер күрше кыз белән этеп кабызабыз. Тем более миннән башка кем алып чыгып куйсын аны күрше авылга эшкә. Шына, миңа 32 яшь, мин өйләнмәгән имегез. И мин аңладым нәрсәгә икән. Чөнки мин хәзер сойлана башладым. Шына, миңа кирәк вот менә чибәр, диндә булган һәм җырлый белә торган иптәш. Пока бу критерийга только бер Салават Миниханов гына туры килә. Яна рамсына мин ничек тә булса түзермен. Ну, барыбер бик күп проблемалар бар. Яшь парлар өйләнешәләр дәген, сразу аерылышалар. Ирләр эшә башлыйлар. Нәрсәгә бу постряки? Мин сразу эчә башлаган шуңа күрә. Инде әлбәттә вот менә шуңа күрә инде өйләнмәгәч, Зәйнәб апа сездән бер киңәш кенә сорыйсым килә, имегез. Вот менә чынлаптан ир-ат өйләнгәч, үз сүзендә тора беләдер бит инде ул, име? Юк, нәрсә дип сорыйсым килә, әгәр дә вот менә чынлаптан Зөфәр абый вот менә

Сез Билалов фамилиясенә ничек карыйсыз просто? Юк, Булат, мин сезнең урында булса тоже уйланып куер идем, конечно. Юк, мин сезне раскусил. Чынлап та раскусил мин сезне. Чынлап та, менә туйга Билаловлар гаиләсе килә икән, ну бер 100 мең торадыр. Ә кайчан килә ике артист Зөфәр Вилалов белән Зәйнәб Фәргатдинова ничек инде икеләтә уже түлисе килеп тора. Һәм озактан Гамил абый сезгә бер сүз әйтәсем килә. Менә сездә мунча ташында, вот менә гомер буе Солмыш рольләрен Мамадыштан Рөстәм Козгынчинский уйнады, имегез. Әгәр дә гән берәр кайчан Рөстәм абыйны алмаштырырга вакыт җитә икән, мин ул рольдә просто яшим, если что. Һәм инде азактан үзебезнең физика укытучысы сүзе белән тәмамлыйсы килә. Бу финал искиткечи. Әйдәгез, шуның өчен Алкышлар, рәхмәт дуслар.
Хөрмәтле жюри, сезнең фикерне ишетеп, төпләп, яңадан инде биремнең икенче өлешенә күрербез. Шушы чыгыш белән безнең беренче бүлегебез тәмамланачак. Ләкин башта белик, ничек сезгә Ленарның чыгышы?
Ленар күренеп тора, ул инде сәхнәдә беренче генә ел түгел, мин аны үзем дә без җилязаларда инде беләбез берничә ел. Ул шул өлкәдә кайный һәм ул шомара елдан-ел, аның юморы да, менә миңа калса, башка яисә татар стендабында беренче адымнар ясарга теләүче җегетләргә егетләрне кызларны җибәрергә була ленар янына ну беләсез инде кибет аркылы вот молодец безгә дә лайфхаклар әйтте менә әле уйлыйдыр кайбер чакта теге нишләп шундый бәя дип менә әйтергә кирәк икән ничек менә монда гимаева килә байрамов килә уже ике артист дип шулай бит рәхмәт ленар яме лайфхак өчен Без артистлар да матур тема күтәрде. Молодец, монда әфәрин дип әйтәсез миңа. Матур тема дөрестән дә. Амин абый, сезнең фикерегез юмор патшасы буларак ничек? Ага. Э, финал әйбәт булды. Рустам урына. Әй, әле әле Линар минем урынга да тартат. Тавышы нәкъ минеке сыман бестолковый. Шамалап. Әй, тавышы икебезнең дә ошаган әзрәк шулай. Хриплырак тавыш. Ярар, менә әзерләнгән кеше, чынлап та әзерләнгән. Маман Ашларовичы талантлы кешеләр инде алар. Э, темасын сайлаган, менә э, авыл кешесе. Авыл кешесе турында күп әйберләр язарга була. Менә э, тапкан бит, неме кызыл ишле галош, ул бит хаман бар әле. Хаман бар авылларда шул ул авылның бер прототивы. Яши. Мин әйе, мин авылда яшәгәч, Бу соңгы вакытларда аның теге кайдыр чыга торган җиңеле бетте, бик авыру Үзбәкстаннан кайтты. Мөмкин алган. Теге тимер өстерә биргән шикелле, шуңа күрә молодец Линар, тырышкан, эшләгән. Адәм э, баласы э, авылдан чыга, шәһәргә күчә, өйләнүләр, ниләр барсы да бөтен кергән. Шакира, молодец, булдырды. Зәйнә апа, сезгә ничек? Ринаны чыгышы, темалары ничегрәк төрттермәдеме?
Бик күңелгә төртелә, төртелә, урынын ала. Кызыгы шунда инде, әйме. Гамилә абый, чынлап та кызыл эчлек әле шул бәйләми генә шуңарга. Ул бит на самом деле бүгенге көндә дә ул бит әле кызыл эчлек галюш модада. Аңарга стразлар гына тактылар да бөтен дөнья күләмендә аны бөтенесе киеп йөриләр рәхәтләнеп. ә безнең инде теге бакчада ул тагы да кыйммәтрәк ә, нәрсә әйтәсе килә кызыклы проблемалы күрә белә торган әлбәттә бик тә ә, юмор ә, юмор югары булган һәм күңел күзе барлыгы күренеп тора бу егетнең юморны ничек итеп тәкъдим итәргә белергә кирәк бит бу инде Шулай ук бөтен кешегә бирелми. Бик яхшы юнәлеш һәм бик яхшы нәтиҗә. Димәк, шулай алкышлар. Алкышлар. Шуның белән безнең финалның беренче бүлеге тәмам. Финалга чыккар барлык конкурсантларыбызны сәхнәгә чакырабыз. Бу финалның икенче бүлеге без дәвам итәбез һәм биреме бик гади. Жюриның әзерләнгән сорауларына сезгә җавап бирергә кирәк. Без әзерме? Алайса, башлыйбыз.
Хөрмәтле кызлар, җегетләр, минем сорау буларак, безнең бит инде тапшыруыбыз саф татар телендә бара, без татар җегетләре, кызлары. Сабантуй безнең символыбыз, шуңа күрә Сабантуй белән бәйле сорау. Анда бит инде багана куялар, шулай бит? Аның башына әйберләр эләләр бит. Менә шул баганага тизрәк һәм менеп җитәрлек булсын өчен нәрсә эләргә кирәк? Менүче багананың башына тизрәк һәм менеп җитсен өчен нәрсә элеп куярга кирәк? Сабан туйдагы биек баганага, туры баганага Менеп җитәр өчен, тизрәк менсен өчен, анда нәрсә элеп куярга кирәк? Анысын белмим, но ипотека куйсаң, берсе дә менмәстер дип уйлыйм.
Мин дә Ленар кебек өскә ни куярга икәнен белмим, астан әтә җибәрергә кирәк дип уйлыйм. Талый торган.
Сабантуйда туры багананың башына кеше тизрәк менсен өчен нәрсә әлеп куярга кирәк? Гамил абый, менә мин үзем багана кебек, хатын бик тиз менде өстемә.
Димәк, хәзер сезнең шигырьгә булган талантыгызны тикшереп карыйбыз. Дәвам итегез. Кишер чәчтем бакчага, сатырга дип акчага. Такмакмы инде ул шундый? Кишер чәчтем бакчага, сатырам тәк. Әзерме? Әзер. Кишер чәчтем бакчага, сатырга дип акчага. Мамадышта мин яшәгәч, менеп киттем трассага.
Акчасы да кирәк түгел, Кермәм инде бакчага.
Кишер чәчтем бакчага, сатырга ди бакчага. Акча булмагач миндә, кереп киттем күршене басырга.
Бик кызыклы сорау, монда инде ул темага сөйләшүләр дә булды. Мишәр татарның каймагы диләр. Ә катыгы кем була?
Милличный мишәрнең хатыны. Катыгы түгел, ә хатыны. Катыгы хатыны кара рифмага да туры килә. Мишәр татарның каймагы диләр. Ә катыгы кем була? Ә, мишәрнең урыс хатыны була инде.
Ә, Мишәрләрне татарның каймагы диләр. Ә катыгы кем була? Котыкта градус булса мамадыштыр, минемчә.
Ашыган катык булса. Салават абыегызның зоопарк турында ишеткәнегез бардыр бит инде. Хайваннары күп. Салават зоопарк зоопаркында кемнәр җитеп бетми? Нинди хайваннармы, кемнәр? Имеется в виду. Кемнәр җитми? Монда бераз тегени белән иде. Салават зоопаркында кемнәр җитми? Ревизия.
Ревизорлар җитми булды, аңлама?
Салават зоопаркында кемнәр җитми? Тагын бер сыер җитми. Чыннан гына әйткәндә, каймак ашыйсы килеп китте.

Химия. Ә Актаныш?
Актаныш җан.
Чаллы Камаз. Казан кала. Әлмәт нефть. Нижнекамск химия. Актаныш. Беренче президент.
Чаллы КАМАЗ, Казан кала, Әлмәтнефть, Нижнекамскхимия, ә Актаныш? Мактаныш. Чаллы КАМАЗ, Казан кала, Әлмәтнефть, Нижнекамскхимия, ә Актаныш? Башкирия белән чикләнгән пограничный войска.
Через Мамадыш. Хөрмәтле жюри, сорауларыгыз тагын бармы, яисә нәтиҗә ясыйбызмы?
Тагын бер сорау бирсәк, ачуланмассыздыр бит инде. Финальный сорау алайса, барыгыз да беләсез, баш ваткыч тапшыруын. Баш ваткыч тапшыру ТНВ телеканалында бара. Әгәр дә баш ваткыч тапшыруына Якубович килсә, нәрсә булыр? Башваткыч тапшыруына Якубович килсә, нәрсә булачак? Победительгә автомобиль!
Яхшы. Башваткыч тапшыруына Якубович килсә, нәрсә булачак? Ну, обязательно бер банка кыяр бүләк итәчәкбез без анарга.
Баш ваткыч тапшыруына Якубович килсә, нәрсә булачак? Юк, баш ваткычның бюджетын беләм, по-любому мультиварка.
Э, Алинә, әгәр дә баш ваткыч тапшыруына Леонид Якубович килсә, нәрсә булачак? Җәвит абый белән стендап ясаячаклар.
Зур рәхмәт. Шушы сорау белән безнең ике биремебез дә төгәлләнде һәм инде төп сорауга җавап ишетәсе калды. Кем финалга чыгып төп бүләкне ала? Сүз сезгә, хөрмәтле жюри.

Стендап жанры ул бик авыр жанр, аны үзе язган, үзе күңел аша үткәргән һәм сәхнәдә чыгыш ясаган кеше генә менә шулай дип әйтә ала. Сез молодцы, менә әле финалга узгансыз, күпме каршылыклар үтеп дип әйтегәйме, күпме чирек финаллар, ярым финалларны узып, барысыгыз да беренчедән молодцы дип әйтәм. Бигрәк тә инде безнең кыз кешене мактыйсы килә инде. Кызлар, чөнки әле егетләр күп, ләкин татарлар арасында менә татарча Ә саф үзебезчә дөрес фикерләп, дөрес җөмләләр белән сөйләүче кызларны сирәк, бармак белән генә санарлык. Алинә шуңа күрә маладис, яме. Ә, кайбер җегетләргә әле үсәсе, әйе, бер курчау балыйк әле. Менә әйтәм, җегетләр арасында курыкмыйча шулай чыгыш ясалганда, җегетләр кайсы берләренә шомарырга кирәк. Гомумән, э, монда инде камиллекнең чиге юк. Стендап жанрына мин шулай дип саныйм. Хәтта җиңүчегә дә, җиңәчәк егеткә дә әйтергә кирәк ул сүзләрне. камиллекнең чиге юк рәхмәт сезгә рәхмәт булат
зәйнәб апа әйдәгез сезне ишетик бик рәхәт
күңел сөенә теге җырда кебек бу һәрбер сөйләүченең эчтән чыккан теге җанында теге татар ные яши Татар күңеленнән сүрелеп, әй, үрелеп үскән юморчыга. Бу сезнең барыгызда да күренә. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Миштән аңнап, шуның кадәрлек җиренә җиткереп эшләгәнсез эшегезне. Ә, һәм инде мин нәрсә әйтәсем килә, аерым әйткәндә, аерым әйткәндә һәрберегез э, турында Менә Илнур Камалов бигрәк шуңкайлы теге заманча, бик заманча юнәлеш белән шулай барасың. Күңелле, яхшы. Алинә, Алинә турында әйтәсең килә беләсең. Чистага җиңдем дип теге Сабантуйларда әйтәләр бит көрәшчеләргә. Менә шулай дип әйтәсем килә синең турында. Ул әлбәттә ир-атларга кагыла торган сүз мәсәлән көрәшләрдә. Ә менә мин бу бу очракта бу сүзне сиңа әйтәсем килде. Ә, һәм шулай ук менә Илнур Илал турында халыкчан, шулай ук үзебезнеке һәм менә шундый юнәлеш белән ә, уйлаган, барган егетләр, кызларга син әлбәттә бер өлге булып тора аласың. Бик яхшы һәм ә, шулай ук Минем әйтәсем килә Ленар турында. Ленар турында хак сүзгә җавап юк дип. Барсы да югары дәрәҗәдәге юмор бөтенегездә. Бик рәхәт сезне тыңлау, бик күркәм. Әфәрин.
Амин абый. Тиздән без ишетербез. Шушы 30 меңлек сертификатны Кайсысы алып кайтып китә?
Мин уйлыйм, тиздән без аны белербез. Ләкин мондый шатлыклы әйберне тиз генә әйтәсе дә килми. Менә җегетләр, кызлар, без инде беренче көненнән үк шу юморист, мин юморист проектында имин. Бу проектның асылы, ул бит инде безнең телебезне саклау, Менә юморны саклау. Һәм менә без карап торабыз, ничә сезон эшлибез. Җегетләр, кызлар һаман килә, башкалар килә, кереңә килә баралар. Димәк, менә бу шоу үзенең эшен башкара дигән сүз. Монысы иң зур шатлык. Аннан соң инде менә бүген күренде җегетләрнең, кызларның заманга тагылып, заман оператив хәзерге көн турында сөйләү шулай ук кызык һәм күңелле һәр ярышта да кемдер җиңә менә йөгергәндә дә кемдер артка кала кемдер беренче килә инде бетте бетте дип торасың ә ул тота да беренчегә йөгереп чыгып китә беренче килә финишка шуңа күрә юморда да шундый ук хәл Кемдер зирәгрәк, кемдер тизрәк, кемдер остарак. Менә без инде жюри әгъзалары барыгызның да талант икәнен белсәк тә, э, бу бүләкне бер генә кеше ала. Һәм мин чын күңелдән ул кешенең Котлап, аның фамилиясен әйтәм. Бүгенге Мин юморист проектында беренче урынны алды Мамадыштан Линар Галләмов. Котлыйбыз, Линар! Афәрин, котлыйбыз! Һәм мин уйлыйм, син достойно алдың бу бүләкне. Молодец!
Хисләрең белән уртаклаш әле.
Инде дөрестән дә инде бу проектта җиңгән мин теге үзем бик шатмын. Дөрестән дә вот менә монда килгән әле даже үзебезнең монда теге э, конкурсантларда һәрберсен әйтәсем килә. Чөнки дөрестән дә без менә монда бу э, монда бер-беребез белән без ярышмактан дөрестән дә гаилә атмосферасында без бөтенебез яшәдек. Чынлап та шушы җегетләрнең малайларын Бөтенесе дә лаеклы. Рөстәм Әминов, бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, Илнар. Котлыйбыз җиңүчене. Хәмит әйтәсе килә, бу проектта җиңүчеләр юк. Һәрбересе дә берәр баскычка булса да өскәрәк менгәндер. Һәм инде иң мөһиме, әлбәттә, спонсорларыбызга бик зур рәхмәт. Татнефть!